Kawe noa, tuia, tuia rā te rangi i runga nei, tuia rā ko te papa e takoto nei, tuia rā ko te paihere tangata, ka rongo te pō, ka rongo te ao. Oatia anō rā ki te ūnga koe, kua wehe atu rā, ā, i a tātou kua uri mai rā ō koutou tuarā, ana, kua aro atu rā ō koutou iwi ki te ao wairua, tēnei rā te tangi mōtea kia kau ake nei. Haere e ngā mate, e moe rā koutou, ki au, ki tau, ā, ki rarau te moe. i te ao wairua. Heoti anō, hoki mai rā ki tātou ki te ao tangata e takatū nei i runga i te whenua kei ngā muka, kei ngā tai, kei ngā whare kōrero, tēnā koutou. Ko te korimako o Taranaki tēnei e āta mihi atu nei, e āta mihi atu nei ki a koutou. Auē anō rā, ko tēnei o ā tātou nei wānanga, pupukete wānanga, ā, e kōrero ake nei ki a koutou i tēnei wā. E te wānaunga ai mona a Maruera, tēnā koe. Mōhio tonu au, nui ngā mahi kei runga i a koe, ā, i roto koe i tētehi hui, Ana i tēnei wa kua hui mai koe ki a, ki a tātou i konei. E te whanaunga, tēnā koe kei a koe te rākau kōrero. Hei mihi ki te iwi. Hei. Kua tina, tēnā koe e ta Pāpōti rā, e Rauru, e takoto nei ngā uatanga o te wa ingaro, kia paere ano te rangimārie ki runga ki tēnā, ki tēnō o tātau. Ā, e taunaki hoki ngā kōrero ki a rātau kua ngau wai te taiao o aituā, ā, tērā i takotoria ki runga i a tātau, ā, kia tae porēnui te wā nei, Ā, oti nō, ki tērā i takoto ki runga i a Te Parirō, i tērā wiki, ā, otirā i ngā mate katoa, ngā mate rātou kua, kua tika ki rātou, tātou ngā waiotango o rātou mā, otirā, kei, kei ngā iwi, ā, otirā, tātou, Taranaki Whānui, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koe, ka pai kua tae mai koe, ā, kua e nui ngā mahi, engari e, e nui ngā kaupapa e kōrero mā tāua, arā, ko te wānga ki te toa o te iwi, a Ngāti Ruanui, ana i roto i tērā kerēme, i tērā waka tau i puta i te kōti, tērā tētehi, tētehi atu o ngā kaupapa e āheitia atu o ngā mahi a te iwi o Ngāti Ruanui, ko koe hoki te Tiamana, ā, me te kōrero hoki mō, ā, Taranaki Tūmāi. Awe no koe la iti o nga kaupapa hei korero ma ma maua ko tenei o tatou kua tae mai nei e te iwi. No reira ka uri totika ki te kaupapa tuatai kai te nui te ngakau, nui rawa atu te ngakau e pupuke ana nga ngaru o te ngakau me ki te wahanga ki te toa ki te kupu waka tau a te Kooti Pakea kua toa te au kāinga o Ngāti Ruanui i tēnei o ngā take wiriwiri, te hara mai rā o tauiwi me ō rātou niho ki te ngau i te whenua o Tangaroa. E aha ngā whakaaro kei te iwi i tēnei wā e Haimana? Hīkaka ana, hīkaka ana te Te Puku rā, ā, kua tau te ngākau. Koia ko tā mātou nei e pakanga, otirā, i te wā ka kōrero mātou, ā, ko koe, ko tātou, ā, koina tā mātou tiroanga i a mātou e kōkiri ana, ahakoa e whakakanohi nei tō mātou iwi o Ruanui, ā, ko Ruanui, ko koe, ko au, ko mātou, ko Rauru, ā, ko Ruahinerangi, Tino kei nga kei nga iwi o te o Taranaki Whanui tena ta matou nei e kokiri ana i roto i nga nga ahuatangi engari hikaka ana te ngakau kei te ui to matou nei poari i te wa nei kia tiro ana ki tetahi kaupapa ano kia kia kau e noho Ā, nō puku ai tātou kia, kia tino aro ki ngā kaupapa i mua i te arora koinā tāku ki a rātou, ana, ana ētahi kaupapa, ā, kia pai ai tātou, me ātou anā, ananga kia ātou whakaaro ia mō te wiki nei, ā, tērā wiki ka ui anō tātou kia ātou whakaaro me pē e ānō tātou te mahi. Nā reira e tino kōaioa, e tino Ā, e tino tangi, e tino tangi te ngākau, ā, e tino tangi te wairua, engari he tangi koa, he tangi arikoa, ehara i te mea e, ā, ahakoa e whai whakaaro anō ki a rātou i tīmata tēnei kōkiringa mā tātou, engari kāre i konei te wā nei, engari hei e rere te roimata, ā, e, e titia te ngākau ki te, ki tēnei papa, nā runga anō i ngā Nga ua, mo nga uri wakeke, koina ta taku e korerohia nei e te papa. Umm, tena rawa atu koe. Ka tika hoki kia koa, kia hikaka ra te ngakau. Me hoki a taua korero ki te wa tuatahi i rongo, a, ahakoa ko tatou katoa kai roto, engari i rongo a Ngati Ruanui i te korero, Ā, e ara mai ana ngā niho a te Pākehā. Ka rongo koutou, he aha ngā mahi whakarite i te tuatahi?
Wow! Ā, i aua wā, he, he tiamana hou au i taua wā, ā, whitu tau e ori nei, ā, e, e, whitu tau i, i, i mua, i mua nei, ā, ko taku nōnā tua tahi. Nā taku tau tuarua i noho ki te, ki te Amana, i reira au e wiriwiri ana, nā te mea anei, anei ngā hua o, o, o taua uiuinga. I, i tuku mai te tari, tētahi i pānui ki au, ana, ana tēnei kaupapa. E hiahia tēnei wahine he waka kanohi i Tītiā. Taua ingoa ko Jenny Shipley. Ko Jenny Shipley tā rātou nei māngai, tā rātou nei kanohi i aua wā. Ā, e whakarite ai tō mātou nei CEO, tō mātou nei kaiwhakahaere i aua wā, ko Debbie tēnā, me te waea mai, ka apopo e tā rama Jenny Shipley, reira au e āhua wiriwiri anō te rangatira o te kuia nei. Haere ai mātou, māua tahi ki roto i tēnei uiuinga. I wera, e wiriwiri ana. Nā runga anō, o roto, ka taea au te whakaputa ai ēnei o ngā kōrero ināianei, kua mutu. Ā, ko tāna, i wī mātou e kōrero ana, i reira ia e paupau ana ki, ki te pae, ki te pai o tēnei ngāngara. I reira au e āhua, ina i tau au ki tēnei momo mahi, engari, kei roto i toku ake mahi, e mārama ana ki ngā, ngā uringa o, o taua, taua momo. Nā reira, i reira au e āta whakaaro ana, i a, ua tangi au i taua ra, taua rā tonu, nā te mea, he mea mai ia, anei, i tupu mai te cheque-book, te pēke pūtea ki au, e hea te utu? Koina tā Dee Shipley ki au, i rei, i taku tā ko Debbie, e Tino e huri au ki taku karanga i reira ia e tangi ana, me te whakaaro kei te, i te tū i au tētahi nama. Nā te mea i tuku mai a Jenny Shipley te cheque book o tana kamupani o TTR me te kī kei a, kei a ia iwi he nama. Koina tana kōrero ki au. I reira au e no me te weriweri a e puta mai te i reira te a te ikaka o te ngakau e weriweri ana i tau mai a tatou nei tupuna ki runga i au i kare au e tino koina te ui uinga tuata i, i, i rangona ki tēnei ngangara me te putea mm. i ana tuhia to nama rima rima te kau miliona tahi miriona, tahi rau miriona, koina tana korero ki a au. I reira au e, e tumeke ana ki aua korero e, e Rauru, a, kare au kua, ma o Katipi kua tukuna tenei rerenga ki, ki te Whanui. Na te mea, kare e take ma te, te katoa e rongo ki tera, engari i aua wa ko Jenny Shipley me tana haki, a, me tana putea haki ra, tumeke au, I reira au e āta whakaaro mēnā ka, i rei tētahi atu o taku uri, tērā pea, ka tuki te, te, te, te pukapuka rā me te, me te hainatia. Engari, ko tēnā, tēnā. Tēnā, tēnā te ui, uinga tuatahi mō tēnei ngāra. I reira, māua ko Debbie e āta tuku pā, pānui ā, ki ngā uri o Taranaki, ngā iwi o Taranaki o Anui, ā, me te rangahau anō i ngā āhuatanga o tēnei ngāngara o Tītīā, ā, nā te mea i, i Ahitereria rātou i taua wā. Ahakoa i tae mai nō, ā, nō Tiamana te, te, te kaupapa ki tērā wā i whenua, i Ahitereria rātou i, e whitu tau i mua, te tiro haere a rātou ki reira. Ā, nā reira, koinei te wā tuatahi, e Tai? Ū, e tai, he tai papaki, he tai kino, he tai, ā, e, e, e kite ō kōrero ki au.
Wiriwiri, wiriwiri rawa, yeah, wiriwiri rawa e, e, e wa, nā te mea, i reira te haki, te pukapuka haki me tana tuku ki au i te tēpu ki tā mātou nei whare tawhito o Ngāti Ruanui o te, o te Rūnanga, i reira au e, ā, weriweri, ā, mataku ana. Wereweri mataku, i reira taku karanga, Debbie, e tangi ana, nā te mea, ā, kāore au te mōhio āna kara, kāre ā-roto, engari, i reira au e, ā, ā muri tā, i te wā kāre mātou i haina, i mea au, ā, kāre au i te haina kei tuku ki taku poari, i wehe a Shipley me tana, me ana kaitiaki e rua.
Kawe noa i te iwi kei te whakarongo mai koutou ki te puna mā kua tau rānei, ana kei te kōrero tonu tēnei o tātou. Ka pai e hoa? Mm. Ana, tino tū meke, tū meke rawa atu a au i tēnei wā. Kāre kore kei reira te iwi e whakarongo ana ki ēnei kōrero, a me te tangi pouri i tēnei wā ki ērā kōrero. Ka mutu tērā kōrero weriweri, Haimona, ka aha kōrua ko Deb, o koutou?
Ao, i wehe te nga te te wahine ra, i reira mao ko taku karanga e tangi ana, mao etahi e, e.
Kei te pai e hoa, a Weno e Tiwi, kia matua marama. ā, wano ki te, ko te hononga o tēnei o ngā kōrero a te ahu ana ki te āhua raruraru kei wāhi kē māua ko Haimona, ana kua āhua tū ā tana, ā, tana rikoata mai ki a tātou, tana pāpāhotanga mai ki a tātou. Koia nō ko Pupuke Te Wānanga tēnei, he pupuke tonu ake nei. Kua rongo rā tātou i ēnei kōrero kua puta mai i a Haimona, e mea ana, i reira te wahine rā a Jenny Shipley i te tīmatanga o tēnei rarunui. e utu tau ki muri. Tahi ka tukuna atu aia ko te haki, a, ko te checkbook, ana ka mea atu, o mai e, e nama, tuhia ki roto. Nā, yeah. koina te kōrero. A wena kei te pai e hoa, kua tūhono pai anō mai koe kia, a, kia tātai, kei te pai koe e, e haimana? Kawe no ra te ahua nei ia e te iwi ia ra, a kei te kimi wahi pai a a Haimona ki te tuhonohono tonu mai a ki tenei o nga papahotanga. Engari kia hoki ano au ki te korero, Jeannie Shipley ko era tana, me tana tana tira, ana i patai atu a a tono totika atu ana ki ki te iwi, a ki a Haimona, ki a te iwi ma, kia tuhia mai he nama. Ā, ka mate tino tino te, te pou me te mamae a, o, o, o Debbie rāua ko Haimana i tērā kōrero. Nō reira, ā, e Haimana kei te pai te hono?
Ā, wai, ko pai nāne hei? Ā, ko pai nāne. Ā, wai anō, ka pai, ka tahi anō au ka waka rāpopoto ki te iwi i tērā kōrero. Ka mutu Ā. kōrua ko Debbie koutou i tērā hui, e aha te mahi i ngā wiki muri mai? Ā, ngā wiki a muri, taua rā tonu rā, i reira mātou e māuatahi, e ui ai ki te tari, ki ērā, ā, i whakarāpopoto ia ki, ki, ki te tari rā ā mātou nei uiuinga me ngā kōrero, me a tāu, me a māua nei minit, miniti e, e tā nei e māu i roto i ngā uiuinga, āua tūmeke tonu māua i taua wā. Nā reira, ā, mā reira i āta, Wānanga, me pēea ai tātou kia kōrero, kia whaka, ā, rāpopotongia, kia ngāwari ake mō ā mātou nei marae, me ō mātou nei, ā, pou tuara, ō mātou nei mema. Nō reira, i reira i, i, ā, i rāpopotongia, i tuku, i tuku ki, ki ngā mema, I aua wa kāre he, he, he, he, he zoom, he, he momo, he, pērā, he Skype i aua wā ei, nā reira, i Skype mātou ki ngā mema o aua wā me te whaka, whaka rāpopoto i ngā kōrero kua, i puta. E, tūmeke oki te iwi i aua wā, tūmeke oki mā rātou, ā, muri i tērā, i tuku mātou tēnei Kōrero ki ngā Tiamana o ngā marae o Ngāti Ruanui. Kia whakamārama atu ki a rātou he aha, he ngāngara kei te ara mai. Kāre i reira, i aua wā tonu mātou, kāre i te tino tino mōio he aha tēnei mea te TTR. I reira, mā reira I whakarite māuatahi ki tētahi tangata e mārama ana ki aua mea o te taiao. I, me, i whakaarongia, oh well, me tīmata ai mātou, me whakarite mātou he, he, he rōpū taiao ki roto i te rūnanga. Ea, i reira i, i whai tangata rā a Graham, ā, me, me ētahi rangatira waho atu i a Ruanui, ā, he whakarite tēnei hei whakamārama, hei whakarāpopotongia i ngā kōrero, kia ngāwari ake ki, i ngā kōrero mō tēnei ngāngara. Tēnā koe e hoa te whakamārama mai nei ki a tātou. Mai nō te iwi ko te Kurimako o Taranaki tēnei, 94 tā, 8 te iarere, he pāpāo a Tinei, ko te kōrero i tēnei wā, ana e kōrero ana mō te haere mai o TTR ki ngā kamupene, ki te kaiā, ki te ngau, ki te tango ā, i ngā ua o te, o Tangaroa. Ā, taku mōhio, rima tekau miriona te nui o ngā oneone, me ngā hua o roto o te oneone i hiahiatia e tēnei kamupene. Āna, nō reira, i tikina atu e kōtou hai mona tētehi tohunga pūtaiao, ka, kia, ka whakamārama, kōrero mai mō tērā tohunga. Yeah, na runga ano i aua ahuatanga, a whakaritea ai matou to matou nei tangata ko Graham, Graham Young tena, a nana i tohaina i nga patapātai ki ki te motu, ki te ao. Kia i rangahau ai ia i nga ahuatanga o tenei a tuatahi, Ko te seabed mining, me, me aha, he aha tēnā? I te kimi rātou i te, ā, nā te mea mārama ana mātou mō te, mō te pene enu, ērā momo, engari kāre mātou e, e paku mōhio mō te, tēnei mea te, ā, te seabed mining. Nā reira, i puta te rangatira nei ki ōna rekereke, ki ōna waewae, ā, whakaputa mai, ā, whakahokia mai ngā kōrero me te āta wānanga. ā, he aha tā tā rātou wehe e iheia ai, ā, ko tāna ki ā mātou, tino e mau tonu nei ki ana kōrero, ko tā rātou iheia ko te oneone pango. Koia, kei te iheia rātou te oneone pango, kāre rātou iheia te mea ā, mā te, te kōura ki, ki, ki ngā taha o te, o te rāwhiti, ā, e ia ngā, ngā mea pango. I reira rātou e wetiweti nei i ngā, i ngā oneone, i te papa, ā, ko ētehi ka put, tukuna, whakahokia ki te, ki te moana, ā, ka mau ki tēnei mea te pango kia whakaritea ai te, ā, te uku, nē? Ā, te āen say nei i ngā kōrero. Nā reira, i reira, kāore i paku mōhio, engari roto i ngā whapau e whitu, e waru, kua ehara au i te rangatira i, i, i, te, i te mōhio, engari kua mōhio ake ā, ināianei, nā runga anō i, i, i taua rōpū, e, i taua rōpū whaiti ā, o te tae tō mātou nei rōpū taiao o Ruanui. Mā reira, matau i āta wānanga ā, māua tahi ko, ko, ko Debbie, ko ētahi o ngā mema i aua wā, i wetewete au i ngā momo ā, tirohanga, ko e, i, i hoatu ki, ki ētahi mema. Āe, māu e rangahau tērā, māku e rangahau tēnei, Debbie, māu rangahau tēnā, ā, Ngāti Rangi, māu e rangahau, kia tukuna ki ngā apu kia rangahau, kia mārama. Nā reira, kei roto i tēnā ana ko te, ngā pātai pērā i te hea te mihini, inei, ā, ko te mihini nei, he, ā, ru, rua, e, nu, rua tekau taraka o te maina, Ooh. ka pērā te teitei, te raʻi. Mēnā ka koena tā rātou, mēnā ka tikina he taraka mai te māina, ka rua tekau o rātou, koena te nui o tēnei ngāngara ka noho ki te, ki te papa o te moana, ka tīhae, ka hīkoi, ka tīhae, ka tuku ki runga i te, i, i, i, i ngā whakaritenga ki tētahi puke, i runga i te puke, ka wehewehe te puke i, i, i te onione ki te, uh, te, uh, te taonga e hiahia ai rātou, e ka whakahokia te, te, te, te onione ki te moana, i reira te moana, kāre haere tōtika ki te, ki te, uh, ki raro, ka wehe pera i ngā moana, te au o te moana, i reira pera i te, uh, uh, ngā āhuatanga o, o, o te hau me, uh, me te oneone ki waho nei. Ka pērā engari kei raro i te moana. So, i reira mātou at a wānanga, he aha tēnei, tēnei ngā ngara. Yeah, koe, koe, koena te, te tino rangahau o te poari kia mōhio he aha tā tātou e pakanga ai. Nā reira mātou e whai oranga kia pakanga, kia whawhai. Ka tika, ka tika, nō reira i mahi tahi ngā hapū. I, i kotahi a Ngāti Ruanui katoa i roto i tēnei mahi? Well, yeah, mārama ana koe mō te iwi. Uh, mm. Ko te nuinga ka tino, tau, ka tino tautoko, uh, ko ētahi e āta whakaaro, ah, mau mau wā koutou, mau mau pūtea, mau mau tēnei, mau mau mau mau. Engari, e me, he, he, he wāhanga hoki e tino kihai rātou e tautoko. Mm. Nā, ko, ko te mea... Ngā, ngā, mm, haere tonu, haere tonu.
E, ngā ko, ko, ko te mea...
Ko ngā rauru, i, i uru?
Um, kia whakaponoa, kia whakaponoa. I aua wā, kāre rāua e tino ū. I tautoko, i tautoko mā, mm. mā waho, Āe, tautoko mātou i a koutou, ā, engari, i, i te mutunga, āe, tino tautoko. Kāre au e hiahia te, te, te wewe i ngā kōrero, engari, i te tīmatanga, i reira rātou e tautoko ana, engari, i roto i ngā, ngā tuhinga i roto i te, ā, tō mātou pōti tuatahi, tuarua, i reira, ā, Anne-Marie aua wā, ā, e whai kiko ki tā mātou nei kaupapa, i reira ia i hoki, whakahokia ki tana poari whai tautoko, mā reira ia e, e haramai ana ngā, tērā, a Ngāu Rauru ki te tino tautoko i te kaupapa. Ko te, mm. yeah, te, te nohonga tuarua a taku nei mō io, ah, mahara. Engari, i reira, mm. i reira, aroina mai, e, i reira. Kia ora.
Ka pēhea, i taku mōhio, i tae ake hoki e iti atu iwi o Te Motu, ā, tō Anau Apanui. Ā, ā, e āna,
e, e miaro, e miaro anō tē, tērā hononga ki, ki a Te Anau Apanui. Nā runga anō i te mea, ā muri i tō mātou nei Kōti Tuatahi, i haere mātou ki Pariro. Pariro, nā, nā runga anō i te Environment Court, nē, ā, te kōti o te, o te taiao, i, i, i pakanga ai mātou kia, kia uiui e tātou. So, i hoki whakahoki tērā uinga ki Pariroa, ā, tumeke i whakarite te, tō mātou nei tai, taiporenui, tō mātou nei arenui, pērā i te kōti. Mauria mai ngā taraka, ngā, ngā pukapuka, ērā momo, nē, ā, I reira i tō te kākano ki a TTR kāre mā kei te pakanga mātou. I reira i whakatō te kākano. I reira mātou e toa oki. Ko te, um, i, i, i whakahokia mai a TTR, a, ko ta, te kōti tuarua ki, ki roto i Ngāmotu, ki te Devon. I reira mātou, me meinga ngā pahi, ā, i reira ngā rauru mā mātou, haere kanohi atu. I roto i aua wā, ā, e mōio ana mātou, ko tā mātou te tuatahi mō TTR kia whiwhi, ā, resource consent. Ko, ko, ko tā Taranaki, ā, Pātia Bight, nē, tā te ingoa. Nā reira, ā, E moe ana mātou, ko mātou te tuatahi, ā muri i a mātou, i aua wā tekau mā rua anō e tatari ana. Nā reira, ko tā mātou te tuatahitanga, mēnā ka toa ratou i a mātou, ka ngāwari ake kia whai hainatanga mō te, ngā, ngā mea tekau mā rua e whai ake nei. Nā reira, ā mura mātou, ā, ko tā rātou nei tono, ki roto i a Pātea, ki roto i te Oanganui, ki roto i a Kāpiti, ki roto i te Oanganui Atara, ā, huri noa, whaka eke ki te Tai Rāwhiti, ki te Whānau Apanui. Ā, i kite ai a Te Whānau Apanui, I moata ana, i kite te ua, kei te kimi rātou i ngā wā i, me ngā oneone pango. Nei. Mā reira tā mātou nei wānanga i aua wā, mēnā ka kāre mātou i pakanga, ka ngāwari ake kia kīhai i ngā moana huri noa. Nā, i reira te taumaha, i reira te taumaha e te Pāpā i runga anō i te mōhio mēnā kāre mātou e pakanga, e whawhai, ā, ka taea tēnei ngāngara te kīhai i tō mātou nei moana heke iho, huri noa. Nā, ko mātou nei hononga ki Te Whānau Apanui, I tino kite rātou i, i, i, ā, i aua wā, tērā pea, kei te aere ki tērā taha. Ā, nā runga i te raruraru o mātou i te kōti, i try rātou te haere ki tērā taha, ā, tuku raru ai ki a, ki a Te Whānau-a-Apanui. I reira mātou e tuku a mātou nei mōio ki a rātou, kia tautoko, ā, Ahakoa iti, ā, engari i tukuna tā mātou māramatanga ki a rātou, kia waiho mā rātou e wete wetiweti i ngā mea e pīrangi ana te kite, te mahi. Ia, koina tā mātou nei tautoko ki a Te Whānau Apanui. Tēnā koe, me te kite atu i te manaaki o tēnei mahi i ngā rohe mai Taranaki ki Wanganui ki Kapiti, puta noa te motu, nō reira he tino toanga nui rawa atu tēnei mō te ao Māori katoa. Awena o te iwi kei te whakarongo mai koutou ki tētehi tino kōrero i runga i a. puke te wānanga i tēnei wā, te kori mako o Taranaki 94 tāwaru te iarere, ā, ko a Haimona Maruera tēnei, te heamana o Ngāti Ruanui e kōrero mai ana ki tātou i tēnei wā. Kei te hiahia tonu au ki te kōrero mō tēnei kaupapa, ko te pātai i konei, i toa a Ngāti Ruanui i tēnei take i runga i te aha? Nā te aha i toa ai? He aha ngā kōrero tautoko i a koutou? Nihī, Well, kua, kua rautaki ngei i a mā, mātou i roto i, i tēnei ahakoa te ngākau e, e mōhio he, e, e, e, e ngākau ana ki te tōanga, Ko te puku e kōrero ana ko te taha Pākehā tēnei me te pūtea o te taniwha rā mō te ao Pākehā. Nō reira, i tino i a mātou e āta wānanga ki ō mātou nei rōia, ki ō i haere ia rā pare, pō pare, a muri taku mahi, ka, ka traou au ki Poneke, ā, me te wānanga ki ngā rōia, ā, ngā rautaki, ngā rau, ngā, ngā kaupapa. Ki a au, ā, e toru ngā mea e tino, ā, pūmau mai te tīmatanga ki te waka mutunga o tēnei, tēnei kaupapa. Ahakoa kei te kī mai a TTR, ā, e taurite mātou i tēnei toanga, kāre rātou i toa unanimously Unanimous nei ki, ki a mātou e, e, hey, e rima ngā, ngā rōia, ngā, ngā Supreme, ngā, ngā rangatira, ā, e rima e whakaae ki a, ki a mātou katoa. Tēnei tā. Hoi anō ko, e toru ngā mea e tino wānanga ai mātou, e tino pūmau, e tino mea atu ki ngā rōia me pakanga i ēnei, ā, ko te tikanga, tikanga tuatahi, ā, tiriti tuarua, taiao tuatoru. Ā, ko te koea ngā, ngā mea e tino, ā, ahakoa aku, tā mātou nei pātai i ngā ngā, ngā tuku ki, ki a rātou, me mōhio ai tātou, me hono ki ngā, ngā pou e toru, ki ngā pou o, e toru. Nā rungu i tēnā, ki tā mātou nei kite i ngā tuhinga o te Kōti rā, āe, ko te tikanga, tikanga ināianei e, e, e, e te Pāpā, ā, he, he ture, he ture, he ture ki te, ā, ā, ki te motu. Kua tuhi nei, i roto i ngā tuhinga o o nga a o te whare rangatira a a ko te ture a tikanga he ture mo Aotearoa a te te whainga tuarua a ko te tiriti me whai i nga nga korero o te tiriti ya me me me mahi tahi tau ata whakaro Mō te Tiriti, me whakatinanahia te Tiriti. Koia tā mātou nei e pakanga nei, ā, ko te whakamutunga ko te taiao me pēea tātou rātou e whakamōio, e whakamana kāore tā rātou mahi i te whakakino, i te whakawehe, i te whakararu i tō mātou nei taiao. Koia ngā, ngā, ngā, ngā whāinga e toru ki tā te ture. Me mārama tātou ki, ki taua kōti, ahakoa ngā karakia, ngā, ngā aka, ngā, ngā kōrero, mēnā kāre koe whai i te, ā, i ngā ture o te, o te motu, kāre take. Nā reira, mā tātou e tikanga, ā, ko te wā o te tikanga me, me whai tikanga, kawe kōrero, ā, ko te Tiriti, me taurite ngā āhuatanga o te Tiriti, he haurua tā rātou, he haurua tā mātou, Māori mā. Ana, ā, me te whakamutunga rā, ā, ko te taiao. Tā, koe, koia ki a au, ngā mea e toru, ehara i te mea, ahakoa ngā, ngā pepa 169, Nā ngā tuhinga, ko, ki ahau nei, ko tāku kitenga, ko ngā, ngā pou e toru. Umm, tika tonu, kei te, kei te mārama. Ana ko te tikanga, ko te tiriti, a tae noa atu rā ki te taiao. Tika tonu tāu, ahakoa te haka te ngeri, ā, me puta mai he kōrero pono ki tō tikanga, pono ki te tiriti, pono ki te taiao. Nē, ka pai, tēnā koutou. Wena ka nui te ngākau i ēnei o ngā tino waka mārama kua puta mai, kia mārama mai. Nā te ao Māori tonu i toa ai, nā ngā tupuna, me ā rātou uara, ā rātou taonga, i ora mai ai anō ngā uri i tēnei wā. Nō reira e aroa nui ake ana, e aroa nui ake ana. Kei te tū tēti ui, tēti i karakia pea hei, uh, hei waka, e kore au e kia hei waka mana, kua puta tēra, hei waka nui? I yeah, yeah. Nei? Koia, āna, āna koena tā mātou nei e, e ia ia te mahi, uh, ā, ā muri tēnei ngangara, tēnei ā, mate urutā, ā, kia kite ai, kia whaka, kia taea e mātou katoa te whakanui. Mātou ngā uri e noho ki Tāmaki, mātou ngā uri o, o, o, o te, o, o, o, o te motu. Ahakoa, koina tā, tā mātou, āe, i whakakanohi nei a Ngāti Ruanui, ā, i, i, i mahi ai ngā mahi mātau katoa, ko Rāuru, ko uh, Chasm, ko um, Fish and Bird, he, he maha, he maha, i te mutunga, he maha ngā rōpū i tautoko, he maha ngā rōpū i mahi i ngā mahi, nā reira tē tae e, e au te kī mā Ruanui tēnei. Ai, tīmata mātou, engari I whakakanohi tonu mātou, engari he he maha ngā ngā ngā ngā rōpū e tautoko. I reira e i a i tātou i te wā tika, ko wai ka mōhio a hia tērā, ā, kia hui tahi ai tātou, kia waka nui tētehi tētehi kaupapa, tētehi pou pea, tētehi kāre, kā kāre mātou te tino Nā te mea, kei, kei, kei te tū tonu mātou, kei, kei ngā kapua tonu mātou e, i roto i ngā, ahakoa e toru rā, whā rā kua hori nei, e tino, um, ranga, tino ke tēnei, tēnei putanga mō, mō Ngāi Māori, koina, koina tā mātou, engari, ka, kia whakautu tō pātai, āe, e ai tātou, te whakanui a tēnei kaupapa, engari āhea aua, kāre anō kua whakarite.
Ka pai, wēnā no rā e te wānanga tēnā koe i ērā kōrero e te iwi e, ā, koia tēnei, ko te korimako o Tarana ki te whare, kōrero e pāoho ake ana ki a koutou 98 te iarere, David Broughton e kōrero nei ki a Haimona Maruera, a te muri o Ngāti Ruanui, ana e kōrero mai ana ki tātai a mō tēnei o ngā kaupapa tino nui. Ngāti Ruanui te iwi, a kāti, o taku pātai i tīnawa, he aha ēti o ngā kaupapa atu i tēnei kaupapa nui a, i te kōti kua puti, he aha ēti atu o ngā mahi ki te mahi e Ngāti Ruanui mō te iwi? Ah, ka pai. Ah, ko tētahi e tino ngākau ā, nui ai tātou, engari kātahi anō mātou kua, kua whai tautoko mai ngā iwi o Taranaki, kua Taranaki tū mai, ā, ā, i te whakarite ai, kaha ai tātou, engari nā runga i ngā āhuatanga o, o tēnei mate urutā, kāre tino tau ētahi o ngā, ngā whakaritenga, ā, mō te hāpori, mō te nohonga o tēnā, engari ko te taha pūtea hoki, Ka tē ia i a ia te whakapau pūtea nā runga i ngā āhuatanga tāpua ka wakakore. Nā runga i tērā, kua neke tō mātou nei tūmaetanga ki, ki tērā tau, ā, ki te tau e eke mai, ā, te wīkēne o te Taranaki, ā, nō reira, whaka, Whakarite ai whanau mo mo mo taua kia whakanui i o tatau nei kaupapa. Koina a Taranaki tū mai ko tētai atu e kaha ana tātou ko a tātou nei a pākiʻi a berries nei tā ngā ngā ngā pāmu um, kia e he pai tā reo tērā kia ko tētai Tō mātou nei tirohanga tuatahi kei kei te Kura o Pātea, hei whakanuia, ā, ko tētehi atu ki roto i i a Te Āwera e kaha a pai ana. Kei te whakapai, haere whakapai ana i ngā ngā uatanga o te wā nei. Ka rere ia ia wiki tētahi taraka haramai tiki ngā ngā taonga rā, Whakawhiti atu ki roto i a i a Mātaatua, ki tētahi pack house, ki tētahi wāhi reira whakarite ā, mō tāwāhi. Nā reira, ā, whakahaere pai ana tērā kaupapa, ā, i tēnei wā, kei mua te aroaro, ā, ko te whakarite mō ā mātou nei, ā, mō, mō tēnei ngāngara, mō, te mate urutā nei, me pēhea tātou i roto i ngā āhuatanga o Jacinda i te pō nei, te Pirimia, ā, he tāhua ki tērā pea ia kei te huakina i roto i ngā wiki e rua, toru, whā pea, kei te huakina ngā kēti. Ā, ko tāku pātai ki, ki te Poari i te pō nei, kua, ā, i te wā ka huakinatia taua kēti, kei te pē i a Ngāti Ruanui? Kua rite a Ngāti Ruanui, kei te rite, ka rite rānei, ā, i koina te ui i mua i tēnei, kei te āta wetiweti, āta whakaaro e ngā mema me mea ataata, me, me kaha tātou kia whakapāo atu ki ō mātou uri me, me wero nei, ā, me huri haere tētahi kaupapa kia wero ērā momo pātai kei mua i te aroaro, ā, ko tētahi atu ko tā mātou nei a tērā marama, ā, ko te tīpakotanga o ngā, o te poari hou, me te tiamana hou, ā, kei, kei, kei, kei tērā marama taua mea. Ko te AGM, kātahi ko ngā Ā, ngā whiringa, ngā whiringa o ngā tūru, o ngā hapū o Ngāti Ruanui. Nā reira, ka mutu i reira koinā ngā, ngā, ngā, ngā kaupapa i mua i tata, ā, i mua i te aroaro i a mātou, ā, ko ngā whāinga whānui, ā, well, ā, kia kite, mēnā ka hoki mai, mēnā ka tautoko taku hapū o taku i ahau, ā, well, ka, ka hoki mai a Aemona i te kore, ā, well, ā, Kua mōio au, e pakanga ki te hemo tonu atu mō tēnei mea ko tō tātou nei taiao hē. Ka taea au te wehe i runga i te ngakau, ngākau iti o tērā, tērā pakanga.
Mēnā ka pēnā. Oh, i te wā i a koe, i te wā i a koe i puta tēnei, tēnei kōrero a te Kōti, nō reira ka taea e koe, Ahakoa ka noho tonu, ahakoa ka wehe, i reira au i te wā i puta ai te waka tau, a me o Mahinui, a koutou mahi nei. Mm. Kāti, me hoki anō tāua kia, kia Taranaki tū mai, ā, ki tērā o ngā kaupapa, ā, ka tū ki hea a te, a tērā tau? Ā, ka, ka, ka tū ki roto i te āwera. Ka tū ki roto i te, te āwera, ko te mana konoi, ka, ka noho ki, ā, ki roto i, i tō tātou nei whare hākinakina i reira, a Ruapūtaanga, ā, te whare o Ruapūtaanga, ā, me ngā, me ngā papa uri noa i, i, i, i taua, taua whenua taurikura. Ā, nā runga anō i, i, i Ākaritenga, kei reira, kei reira ngā, ngā rauemi, ā, ngā, ngā hōro, ngā papa, ngā, ngā wāhi ngāwari ake, ahakoa, ā, ko tētahi whakaaro kia ariki Pātea, ā, ki te Kura Tuarua o, o, o Pātea, engari, anō rā, he, ko te tini me te mano e ia ia ana a Ngāti Rūnui te, te manaaki, te tiaki i, i, i, i a tātou nei iwi e, e haere mai ana. Me koro anō tāua mō ngā berries nei. E aha te momo berries? Ā, he, he, he mea i, i puta i a, i a um, Hainamana. Nā, i, i ho, rima tau i nāinei, ono tau, e, rima tau pea. Ā, mātou i ui tahi ai tātou ā, ki roto i a, a, i a Mātaatua. Ā, i taua, taua karaua rā, ā, ā, koe, a Ngāti, engari, ā, wā, wā, ā, ā, tō ātea nei, ngā, ngā whakaaro, i, i reira mātou e, e, haere mātou, ā, kia kite me pēhea e rātou e whakakaha ake nei, e, i, i tā rātou nei iwi, ā, ki roto i a, i a Te Whakatāne, i a Te Teko, me tā rātou nei kitenga i ngā, ngā, ngā, ngā momo, ngā rerekētanga, kāre rātou e tino aro ki tētahi kaupapa, nē. I reira mātou e āta wānanga. Ka puta, he whakaaro kei te puta ētahi berries, i reira mātou i whakahoki mai, nā te mea, ko ētahi āporo, kua hono ai mātou ki roto i a Kahungunu mō tērā momo, ā, engari ko ēnei pire, kātahi whakahoki mai i ngā kōrero. I reira mātou, te poari, me a tātou nei Holdings Directors kia kite mēnā he moumou, he taonga. Ana, ko te painga i kite ai mātou te poari, i reira ētahi whenua kāre e noho makere nei. Ana, ko te kura kura o, o, o Pātea. Nā, i reira, ā, i kite ai mātou, kāre ērā, e, ērā pere e, e noho ki, ki, te, ki te papa, ki roto i te oneone, ka mm. noho ki runga, he hydroponic, ne? Ā, ko te painga o tērā, ahakoa te, te momo a Rangi o Taranaki i mahia moe ana matou ei kei te e awha, e hau kaha nei, he makariri, he ua, kare kaha a nga ra, nga tamarui te ra, e ra momo, pera i ia te here taunga ra, koina ta te mea i kite ai matou, oh tera pea he e taea e tātou te, te hono ki tēnei kaupapa. Koina te rerekētanga. Ka, ko ēnei pēre, ka, kāre noho i roto i a, i, i a Papa Turnouku, ka noho ki, ki runga, ka, ka noho ki raro i ngā, ngā ārai, ko te, te wai, ā, e huri, huri haere ana, ā, kei, kei tētahi pēke nui, ā, tata ki te tekau mano rita, taku nei mōio, marama, ā, he, he pēke pupuri wai. Ana, ko taua wai, ka huri ki ro, ka, ka whaka, whaka, ā, kai nei i, i, i, i ērā, i ērā taonga. Nā, kāre e take mō te ua, kāre e take hoki nei mō te, mō te wai mai te, mai te Pākehā, ā, ka haere ki tēnei mea ko te bladder, nē, tata ki, au orite ki te moenga wai, he, he, he, he, āhua orite ki te waterbed, nē, engari he mea, ā, tekau mano rita. So, ko te Waikato ka uru ki roto i tēnei, tēnei whakaritenga i reira e puta hydronically ki, ki roto i, i, i taua, i aua whakarite. So, i reira ka nga, nga berries e puta ana. So, ko te mea ki Pātea, tō mātou nei tirohanga whāiti, te kite mēnā he, mēnā ka au, ka whakatika ki te kore Ka whakakore nei ngā āhuatanga, engari i kite mātou i te hua, ā, i hoko whenua ki Te Aowera, ana, ināianei, ā, tata ki te 10 acres ki Te Aowera e whakahaere ana i tēnei rā tonu. Ana, ko te painga o roto, ā, he uri hou anō e whakahaere ana, ā, oh, e Mērauru, e Mērauru, ā, E whakahaere ana ana, ā, ko ngā kaimahi, nō te kāinga, nō Te Āwera, nō Te Pātea, nō te, ā, Norman B. rānei, Manaia, ā, koinā tā mātou e, e iaia ana ngā tau e ono, whitu i, i mua kia kite tētahi pakihi e taea ai, ā, te whaka, kia tautoko ō mātou nei uri, kia whai mahi, kia whai oranga, ā, kia kaua tātou e whakararu i te whenua.
Ū, kei runga, kei runga katoa ō kōrero, ā koutou mahi, ā, e manaaki ana, e tuku hā ana, e tuku aroha ana ki te iwi, tēnā koe i ērā whakamārama. Nā, i te wā, i te mea kei konei koe, e hiahia ana au ki te kōrero tētehi atu take, ā, tētehi atu, te wānanga o Aotearoa. Whakamārama mai ki te iwi tō hononga ki tērā o ngā wānanga.
Hao, ā, koia tāku putanga, taku oranga, ā, mō ngā tau 21 i tēnei tau, 21 au kua mahi ki te Wānanga o Aotearoa, ā, hē, e, e mā ngā tūru kua, i tīmata au i reira he kaiako mō, ā, Mō ngā mahi a Tāne Rore me Reia, me te puoro, koina tāku i roto i te, oh, 1999, i reira au e uh, timata i, i te, te wakatangi puoro me te, ngā mahi a Tāne Rore, Hine Reia, kātahi rā uh, i puta ki hei pouako uh, mō te reo me ōna tikanga, Whai tūranga muri tēnā mō te kaiwakahaere rauemi, ana, a muri tērā, kaiwakahaere a takiwa, ko tāku ā roto i ngā tau ā hori nei, ā, kaiwakahaere mō te takiwā. Nā reira, ko taku tūranga, kia tautoko, kia tautoko i ngā kaimahi mai i a Waitara, Waitara ki Murihuku. Koina taku, taku mai tuiteru. E, te wā o te urutā, wēno i tēnei wā tonu, kei te haere tonu ngā tauira ki te ako, o kei te mahi rorohiko rānei? Ā,
ā, ko tā mātou, tō mātou, tō taku waimarie, ko tāku takiwā kei te taumata tuarua, nā reira, um, ko ētehi, ka uru ki roto i te, i, i, i te, pā, i, i te akomanga. Ā, kua waiho mā, mā ngā kaiako e, e whakarite. Ko ētahi kaiako e mataku tonu ana mō, ki tēnei āhuatanga, nā reira ka noho ki runga i te, te, te ui pēnei. Ā, engari, ko te nuinga, kua puta, ā, i tā rātou kāinga ki roto i ngā, i ngā akomanga, engari ko ā mātou nei herenga ki Tāmaki me Waikato āna kei runga i te ipu nei.
Te wāhanga ki a Te Manawa Aotearoa, he pekanga tō Ngāti Ruanui, tō Hāwera tonu kei te tū tonu, o kei Wanganui me Ngāmotu? Ā, kei, kei, kei Wanganui ngā motu. Ā, koinā tāku i, i, whū, i te tau rua mano mā rima, ono pea, ko au tērā e huri haere, i tīmata i te Papaioia, ā, mm, haere au ki Wanganui, noho ki taha Kui Julie, ā, ko, koro mōv, me te ata wānanga whakarite i ngā, ā, tō mātou nei ware, i reira au e whakarite, ā, i neke, Au ki roto i ahau, i Te Pātea, i neke taku whare, ā, taku wahine me taku tamariki ki Hokianga ki te kāinga mō ngā tau e whā kia tīmata i a Te Pātea i reira ētahi tari i aua wā, ā, ki Te Āwera, tētahi tari ki reira, ā, ki Te Manaia, ki Opunake, kātahi ko Ngāmotu. Engari, nā roto anō i ngā āhuatanga o ngā tauira, ā, ko Ngāmotu me Oanganui ngā ngā piringa e kaha tonu nei i tēnei wā, nā runga anō i ngā tāngata. Engari, e ia tonu au kia whakahoki, ko tā, tāku, ā, ko, ko tā te wānanga, ehara ko tāku, ko tā te wānanga, ā, kua kitea ai mātou, pērā i a koe, pērā i a au, i hae, i puta i te kura, i haere mātou ki te whai tohu, neke ki Pōneke, neke ki Te Papa i ō ia, kāre te hoki atu. Ae, ka, ka kite, ka kite te, ka, ka, ka rongo i te, tērā mea pūtea, engari, e, ka noho, ka noho, ka noho ki, ki konei mahi ai. Engari, kāre au i e ia i aua wā, mā, mā tērā, me, me haere e te wānanga ki ngā tāone, kia noho, kia noho ai ngā, ngā akonga, ngā tauira ki taua tāone tonu, Ā, kua koe, koinā te whāinga i aua wā mō, mō, mō tērā mahi. Engari, kei Ngāmotu, kei Wanganui, kei Te Papa i Ōia, kei Heretaunga, kei, ā, Porirua, ā, rānō ngā, ngā, ngā ware o tēnei taha o te Nōtā.
He nui ngā hua i puta i te wā i tū ai, ngā hua mō te reo tāku e kōrero nei, i te wā i tū ai ērā kaupapa ki roto o Pātea, ā, ki Opunake me ērā wāhi? Ā, he miaro, miaro. I kite au, i ro, ka kōrero au mō Pātea, nā te mea i reira au e ako ana, e neke ware ana, tū tau au e noho i reira, Ā, e kīkī ana, e kīkī ana ngā, e toru akomanga, toru tekau mā rua ki te toru tekau mā rima ngā pia i roto i ngā akomanga, e toru ngā akomanga ia wiki, nā reira, mō ngā tau e toru. Nā reira i kite, ā, mehemea hā te kī, ā, i aku tipura, i aku tipuranga ki te kāinga, ā, ki runga i Pariroa, Ko aku kuia, ko aku aunties, ko aku uncles, i aro e, e tamaiti ana, ho, oh, rangatira, nā te mea, rangatira ake rātou te waiata i roto i te rōpū kapa haka, ne? Nā, tae atu au, me te waka, ako ana i reira, hei, kāore e tino mō io, kāore e paku kō e reo, e rā momo au ngingari, i roto i ngā whiringa i mō io ana rātou, engari kāore ka kōrero. Ā, koirā te pānga i reira te, te reo e, e kā ana, i reira ātihara mai, tautoko, e tūmeke ana, kātahi anō ā te puta i tana, i, i, i tana ā, pōkai, ā, paetahi, o te, ta, tana mahi kura. Rangakura. Mm. Ā, nē, ia rangakura. Nā, i reira e, māua e, ē, e pai, engari, ahakoa e, i aua wā, E mārama ana koe, i aua wā kāore e maha e kōrero ana, engari ko tā rātou nei wheako e mārama ana. Tika, tika tahi. Maumahara au te nui o te tangata i puta mai ai i roto e nui te hua, e nui, nui, whakamāti te hua i. puta mai i ērā o kaupapa, engari e nui tonu te hua ki te puta i ēnei rā. E te iwi e, ko Te Korimako o Taranaki tēnei, 94 te iarere e pāho atu nei ki a koutou. He nui ngā take kua kōrerotia i tēnei wā, i runga i a Pupukete Wānanga, kua tata tonu hoki ki te wā kia mutu ā tāua kōrero haimona, Koinei pea ka taea e koe te hoki atu ki tō hui. I tō hui kei te tatari mai ō mema, ō mema ki a koe. Wai anō, ka pai. Ko te mea nui, i tēnei wā, kei roto tonu tātou i te urutā, taumata tuarua, ētehi kei te taumata tuatoru, a Waikato mā, Tāmaki Makaurau. He tangata kapa haka koe, E pātai noi o tēnei nōku. Um, ki tō wakāro, uh, ko te pai kia, uh, kia mahi a te matatini mārunga i te roroiko, pe o wakāro. Ano noi. Oh, e, well, e pātai pai, uh, te pāpā, e pātai pai. Uh, Hū, e, e, e whakapono ana au, kāo, kāo. Kia ora, uh, kia ora. Kāre au e, e, e, te, kāre au e tautoko i tērā, tērā momo. Nā runga anō, uh, kāre te ia, kāre te wairua, kāre te, te ono a tangata. Uh, me pēia te pēra ki te kāmura. Kāre ki kāre te ngā kaiwa ka wā, ā, ka kite, ka mau, ka rongo i, i ngā putanga o, o Haka. Ahakoa, ahakoa ka tāia pea te pērā, engari Ā, ko tāku ngākau kāore au e, e tun, e tautoko, engari, nā runga anō i ngā whakaritenga o aku kapa, ka tautoko i ngā whakaritenga o te tini me te mano ki ngā whakaritenga. Ko tāku, ana, anei tāku aku utu, neke mai Pōneke, ā, mai Tāmaki. Koirā te hua. Oh.
Kia ora. I, i te meke konei, ko ea te whakaritenga a tēnei marama, Whiringa-ā-nuku, ea te kōrero, pēna kei roto a Tāmaki i te uh, tonu, i te taumata tuatoru tuarua, ka pēa, ka nukuhia te matatini ki nuku. te...
A, apereira. Ape.
Ia, uh, ia, ia, ia, ka nuku ki, uh, ia, ia, whainga, Ka yeah, yeah, yeah, kia pira e. Yeah.
E pēnā, kei konei tonu a te 14th of December, te, o Tiema, ka nukuhia ka ki wāi kē. Ki wāi kē, ki tāku nei mō i o, o tētahi pēra, e, e, e mārama ana ki, ki a rātou nei wakaaro, mārama ana ki a Ingari. Ha, anō nei taku wakaaro, noi o, uh, me ata wakaaro mō te oranga. Koina anō iho tāku. Kaua whakaaro mō te moni. Pērā i a TTR, moni verse motu ake. Koina tāku ki te pākia i te Kōti Whakamutunga rā, i noho au ki tētahi taha, ki te taha, ki te pākia, tētahi o ngā rangatira o TTR. Taku huri ki a ia, ana, Ae, motu ake ki te moon, ki te moni. So, koina taku ki a paku rua hiti ki mo tenei mea mo te matatini, a, ko etahi whakaaro ki au nei, ko te putea. He nui nga mm. putea kua, kua, kua hoatu, o kua homai, o kua utu. Engari ko taku, pehe, pehe nga ropu. Tatau. Mm. Ai, ko tatau kua utua, Kētia, mō ngā, ngā, ngā, ngā deposits rānei, mō ngā whare moe, ā, mō ngā pahi. Hei, me āta wānanga mō tērā, me te, me te tinianga o ngā, ngā wā parakatihi. Koina te ūaua. Koia, koia, koia. Mm. Ka pai. Tēnā koe me o pātai, a me o wakahutu, me o wakahutu, me tērā wakahutu. Ka pai, ka pai tonu te tangata wānau, koutou, kua roa, i roto i ngā mahi ka pāka. Ka tika mm. hoki kia rongo i ngā wakahutu, a, mai tēnā, mai tēnā. O tia nō rā, a, kua tāi ki te wā kia mutu mai a tāua kōrero, tēnā koe i roto i ngā mahi nui, Tēnā hoki koe i roto i ngā mahi nui i tō hui, ā, kei muri i a koe ki taku mōhio, ā, oē nō tīna rawa atu koutou tātou Ngāti Ruanui, ā, me ngā karangarangatanga. Ā, oē nō rā, kei a koe te mihi whakamutunga ki te ao, ā, oē nō kei a koe hoki te karakia whakamutuna, ā, oē nō e haemona tīna rawa atu koe te hono mai nei. Kei a koe. Ō, ooti noa, Tēnā, tēnā hoki koe e te Pāpā e Rauru, otirā ki a koutou kei ngā uri o Taranaki o Anui. Tēnei mātau, ā, tō iti e, e mea anō ki a koutou mō koutou nei tautoko, ā, ahakoa iti, he, he pounamu, ā, ki ngā karanga hoki nei o ngā iwi, ā, pātata ki a mātau ki a Ngā Rauru, ki a Ngā Rua-i-rangi, tae noa ki ngā, ki ā tātou nei hononga ki, ki Taranaki, ā, ki te Nōta, tēnā koutou i tā koutou nei ā, manawa ora kua tukuna mai anō ki a tātou. Kua tino ki a koe e te Pāpā e Rauru, e te Tuakana, e Tīpene, e te Karanga, ā koutou, ā, o te korimako tēnā koutou i tā koutou nei mahi, ā, reo o te uru e hāpai nei i ā tātou nei kawenga i ngā, ngā kaupapa ikeike i roto i, i tō tātou nei taha o te motu e mihi ana Ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Otirā noa, kia waiho ai ngā kupu nei, ā, e pā te Matua nei mātou au pononga whakawhetai anō ki a koutou, otirā kei ngā mana atua, kei ngā mana tipua. Kia tau iro nei i tā rātou koutou nei manaakitanga ki runga ki tēnā, ki tēnā o tātou, ki roto i ngā pūtanga, kētanga, pāeketanga o tēnei ao uriuri, ki tēnei mate, Kua hohonu nei i a tātou i roto i ngā uatanga kia hauhau te rongo, kia pai mārire anō ki a tātou. Turuturu, o uti whakamaua kia tēina, tēina, ui e, tāiki e, e rarau.